Selamat malam bala peninga semua. Nyadi baka ke malam tu aku meri selamat malam sekali dak agi ngagai kita sigi ti semampai nganti jerita-jerita ti ke baru datai ba channel Kasen Skuad Horor. Kati baka kita malam tu udah makai semua udah ngirup. Enti semua pengawa kita udah tembu nyadi kitai terus kah meh ninga jerita ti ke baru datai. Nyadi jerita kitai sekali tu jerita iya nya betajuk Dumeng Tau Kayau. Au. Jerita tu meh jerita ti jerita kelia iya nya jerita pasal orang ke bekayau au orang ke beperang bansa kitai baan kelia. Nyadi aku tu nadai randau panjai bukai au ngai ke jam kitai tebasau ba randau bukai. Pia diteruska ku jerita tu. Pia ke munyi jerita tu. Dumang tu sigi kering ari mit nyentuk ke besai. Bepun nadai apai ketegal apai bebadi lesi lebuh ngayau ke ulu batang ke puas dia. Dumang ari mit puas nyepi pengidup merinsa sereta iya sebilik suah dipetenah lalu dipejai sida serumah laban meda bilik sida iya merinsa sereta nadai bulih utai. Bepun ari tu dia Dumang meh ke nyadi ketuai bilik ti ngidup ke sida iya menyadi iya nya Jimba, Ginyai enggau Ijah sereta indai iya Punai. Pengering Dumang tu kenu ku jerita maya iya agi ngangkat bujang dia Dumang pedis ati laban teterap ba bandir kayu kasai ngujung ke iya merap kayu. Kasai nya, alu tempalung ke aku lu lu buak ke kira sepuluh rantau baru bedegum munyi kayau kasai terengkah ba dulu din. Duming tu sigi disumpah orang Panggau Libau. Lebuh iya bedau agi mit, iya nyabak belama ngenang pemerinsa iya ditingau kapai iya tadi. Iya disumpah Gemuring Gading, Apai Keling lalu ditempa Apai Sera Mera sereta di unsut ini adan ngena batu Haji Bulan ti ngasuh iya tegal sereta kebal enggau tau ajih. Udah nya Duming kala berekak enggau Aki Remaung ba Bukit Empung Reradung enggau Bungsu Raja Genali ba lubuk dalam senentang Sungai Engkari, Ulu Kelia menya. Kenu ku jerita tuai. Duming tu pulai ngasu ari ulu Sungai Engkari dia. Iya kelalu rapal dia iya tadi tepeda kebuah mawing ti bisi gerempung orang ba tisi kerangan. Bisi sepuluh agi peda iya. Tang dempa Duming meh buah nya. Udah kenyang iya lalu mupuk baru. Nyau ka rapau dia iya tepeda kasi belawa ke ikan ti bedau angat dengkah orang ba batu anchau ba tengah ai dia. Iya lalu makai asi nya ga. Nyau kira ka malam dia dumang ngaga langkau tang ngenyit udah tuai meda utai nyelai tepetang tegayam kelemai nya. Dinga tak berawah munyi utai alu iya utai negung baka urang asu dia. Dumbang lalu nyintak ilang laban ka nyadang utai nyadi. Dia Dumbang tekenyit meda mensia siku tak beiku-iku, mua sepiak mensia, sepiak baka mua engkuli, harimau bintang, ko. Enda chamang-chamang dia remaung tadi lalu nekam Dumbang tang Dumbang kering. Tadi pangka pia ba bandir kayu tapang remaung tadi dinga kalau-kalau panjung remaung madahka diri pedis. Nyau ka malam hari seduai agi berinsah bejamah lebuh remaung mangkir tubuh Dumang enda ga ulih empa iya. Nyau kerebai patah ketaring iya tadi. Meda Dumang enggai alah. Dia da maung tu nanya, Sapa bangat nulung iya nya? Dia dumbang madah gemuring gading ti nulung iya nyau nyabak tudah da maung, laban saru empa saru taja. Dia iya merap dumbang, dumbang ngilat lalu mangkaka maung nya ba batu anchau ngujung kera maung madah diri alah bulu ari dumbang. Nya baru dumbang ka sekaban enggau iya. Udah nama deh. Ka bantai kerema wong magang meh utai dempa. Kira enda lama udah nya, dinga ai beria baka bisi umbak mengka ke tebing peda pansut Bunsu Raja Genali. Dia ake Remaung ka madahka Bunsu Raja Genali nya uchu ambo iya, tang Dumbang enda ngasuh ake Remaung nya madah laban iya ka berekak enggau ake Bunsu Raja Genali.

Meda utai baka nya, dia buzu Raja Genali alu ngetu tudah ngetut. Buzu Raja Genali alu nanya sapa bangat nulung iya dia Dumbang madah ke ngemuring Gading. Dia buzu Raja Genali minta ampun laban salah tajuk salah empa. Iya ka merap Dumbang tang Dumbang enda mangkak iya ba bandir Tebelian ngujungka pun Tebelian mesai Tibang. Tuai, nyau rumbung patah dua. Dia nyau nyabak madah kediri alah punsu raja kenali tadi. Nya baru Dumbang ka bebaik enggau sida. Iya lalu nitihka Dumbang pulai ke langkau dia. Iya tepeda ke aki Remaung benung ngintu pelanduk ulih iya tadi. Dia punsu raja kenali nganu aki Remaung. Laban iya enda madahka iya ti dumbang nya nulung orang Pangau Libau. Dia agi remaung ketawa lalu lekik. Iya madah, iya pen baru nemu ti iya dulu nemu enda iya patah ngelai taring sambil mantaika ngelai kerabang lalu Bunsu Raja Genali ketawa lalu mantaika kukut sereta mata nyau biru laban dumbang sereta iya nunjukka mata iya nyau besai lengan nemaham. Laban ja meh Dumbang tadi. Kenu ku jerita tuai, Dumbang kala bejamah enggau Antu Raya ba ulu Sungai Engkari ti ngujung ke Dumbang tu disumpah nyadi orang pematak kayau menua. Ba jerita tuai, Dumbang tu meh pengemai pemindah kitai ba nari Sungai Engkari ti dulu nuju menua Kapit. Lumang tu kenu ku cerita tuai iya parai nadai bekubu ketemu orang iya pulai ngagai Panggau Libau. Lumang tu suah pansut baka ba nanga gaat, nanga lemanek, nanga tekalit enggau nanga sekereng sereta kala dipeda batang ai. Kelai iya pansut nya meh tanda menua nya enda aman kenu ku cerita tuai. Nyadi madai iya ijah udah diambi pangau nyadi ke bini anak sepurai. Alu dumbang enda kala bini kenu ke jerita tuai. Penama dumbang tu kala suah dipansa pegap orang lebuh ka ngayau kelia. Laban iya tu ketuai pemandak kayau benung ti kala ngalahka sida punga enggau sepurai enggau tuntung bujang reragung. Pia mega iya tu meh mensia ti meruan idup nyentuk ke diatu nya bala peninga. Ninga kita jerita tu jerita kisah dumbang tu au iya ke disumpah antu tau kebal enda nemu ruji ti dipenung kitai. Ngayau kelia sigi tu orang beberita tapi aku madahka bala peninga semua admin enda nemu cherita tu amai ka tauka bula nyadi cherita tu kenu ke jalai ata deh cherita orang kelia tang jalai cherita tu manah didinga ku laban iya nusi ke kisah dumbang tu tadai au iya orang berinsa orang udah nadai apai pia mega iya tu orang ke Kebal tauka bepenemu. Dia beh jalai cerita tu nyun nyadi manah dinga Amin. Nyadi kira ke nengka tu dulu aku ngelengka ke cerita Dumang tau Kayau tau. Udah nya pegila lusa kitai betemu baru ba cerita ti ke deka datai. Nyadi mupuk dulu aku selamat malam semua.